Slam n Lmasiḥ fell-awen ay atmaten tiyessetmatin, lbaṛaka-nnes ɣef yal yiwen ɣef yal yiwet. Akken i nuɣ tannumi, ad nferq awal n Sidi Ṛebbi, ad nemseǧhad, ad nemyenhu s wawal n Sidi Ṛebbi, akken i ɣ-t-id-yenna netta s yiman-is.

i tudert-nneɣ n wayen yelhan n leḥsan. Amen. Donc, ur nesɛi ara ayen nniḍen ad nehder fell-as siwa Yasuɛ Lmasiḥ. D Yasuɛ Lmasiḥ i d-yerzan ar tudert-nneɣ, ibeddel-itt. D Yasuɛ Lmasiḥ i ibeddlen, i aɣ-isellken. Iɣ iburken, ad iniɣ iburkana, lmeɛna-ines d tiltin-ines di tudert-nneɣ. Nettat d timmad-is di tudert-nneɣ, ttagi lbaraka-nneɣ mačči d ayen-nniḍen. Amen! Donc, iburek-aneɣ s tiltin-ines, yal ass yettɛassa fell-aneɣ, yettili yid-neɣ, yezdeɣ s rruḥ-is deg-neɣ, iwwi-d lḥal ad nehder kan fell-as. Amen!

Ad d-indeh ɣur-i, ad s-d-rreɣ awal, ad iliɣ yid-s di ccedda, ad t-sǧehdeɣ, ad t-ɛuzzeɣ, ad s-ɣezfeɣ di leɛmer, ad d-sbegneɣ ad d-sbegneɣ leslak-iw. Amen. Anwa-li dagi Ahellil-agi, win i t-ixedmen, ihḍer-d, yenna-d dakken d Ameɣlal i d taseddarit-is, ɣak d Ameɣlal i d taseddarit-nneɣ. Ibɣa a ɣ-yesselmed belli d Ameɣlal i d taseddarit-nneɣ. Yenna-d ayen akk i d-yenna ɣef Sidi Ṛebbi, ma teɣrem tiseddarin-agi usawen, yenna-d akk d acu-t, amek isers leţkal-is di Sidi Ṛebbi, yenna-d akk imeslayen anda akk i d-ibeggen Sidi Ṛebbi tawaṣṣa-ines, bla netta i ţ-ţelliken, ama si lmut, ama si tterka yessengaren, ama seg wayen akk i d-izzin. Meɛna, i tṣeddart-agi rbeɛṭac d asawen am wakken ibeddel ibeddel ameslay.

Ma ncudd ɣer Sidi Rebbi, ad d-nemekti yiwet n tseddart, yenna-tt-id Lmasiḥ d Yuḥenna ɣef wis xmesṭac, acu d-yenna, Yenna-k nekkini i ttara, kenwi d isegman, win iṭṭfen ɣur-i, neɣ win yellan deg-i, nekk ad iliɣ deg-s, win iṭṭfen deg-i, ad d-ifk lfak-iw. Dagi ad nwali d akken.

donc sidi rebbi di leɛnaya-ines neɣ s lemzeyya-ines ibeggen-d ibeggen-d isem-is i ugarraw-is neɣ i ugdud-is aṭas n yismawen i way d-iban sidi rebbi di lɛehd aqdim el Shaddai el Roy el Ulam Yahwa Rafa

Akken i s-d-yenna Sidi Ṛebbi Musa, Nekk d win yellan, ad k-iṭṭaden s teqbaylit, mi s tɛibṛanit, Ayah, Asher, neɣ Ashir, Ayah. Ad uɣaleɣ d ayen ara yuɣaleɣ. Wakken ad ẓren agdud-iw ad yissin isem-iw, ad ẓren belli d nekk i d kullec. Twalam, deg uhlil waḥed u tsen, ak yeqqar ad t-selkeɣ axaṭer yessen isem-iw, ad t-ssaɛliɣ, ad t-refdeɣ. Kesteqsi-inu, a gma, weltma, i keččini, tessneḍ

Ma ad tebdaḍ isem n umdan tessneḍ? Ma yella tessneḍ yiwen isem-is lmettel Aɛmar, ad d-tiniḍ Aɛmar teẓriḍ-d anwa Aɛmar. Ma yemmet Sidi Rebbi ibeggen-d iman-is, yefka-d isem-is d anwa-t. Donc, Guhlil, Guy Waḥed Utsan, i k-yeqqar, ad tettɛali axaṭar yessen isem-iw.

Acu d-inna Yuḥenna sɣur Sidi Ṛebbi? As ɣas sbegneɣ-d isem-ik i yimdanen, akk i yi-d-tefkiḍ si ddunit, llan d ayla-k, tuɣaleḍ tefkiḍ-iyi-ten-id, nutni ḥerzen awal-ik. Lmasiḥ dagi. Yuḥna ihedran-ad ɣef tẓallit n Lmasiḥ, amek iẓul Lmasiḥ. Ini-as sbeggen-aɣ-d isem-ik i yimdanen i yi-d-tefkiḍ si ddunit llan d ayla-k, tuɣaleḍ tefkiḍ-iyi-ten-id, nutni ḥerzen awal-ik. Taseḍḍa tis ḥdac. Ini-as qrib tura ad ffɣeɣ si ddunit, ad n-ruḥeɣ ɣur-k. Meɛna nutni ad qqimen di ddunit. A Baba imqeddes, ḥerzeɣ-ten s tezmert n yisem-ik, isem n iyi-d-tefkiḍ i wakken ad uɣalen akk d yiwen, akken nella nekk yid-k d yiwen. Tseddart taseddart setta uɛecrin. Acqa sbeggen-aɣ-d, sbeggen-aɣ-k-id ɣur-sen, yerna mazal ad k-id-sbeggen-aɣ. iwakken tayri akk i d-tefkiḍ ad tili deg-sen nekk daɣen ad iliɣ deg-sen lukan wali taseddart-agi taseddart-agi sṭurumit kkseɣ tiga dagi bac kkiɣ d-ffeɣ kan tadi sṭurumit deg taneggarut-agi kan ad tid nwali sṭurumit ma s taɛrabt as-iqqar

Yasuɛ Lmasiḥ netta i d Ṛebbi yeddren. D netta i ɣ-id-ibeggnen isem n Ṛebbi n tidet. Yasuɛ Lmasiḥ, lmeɛna-ines Ṛebbi d leslak, Yahweh est salut, Ṛebbi i d leslak. Mi akken i ilul Lmasiḥ,

d Ṛebbi yeddren i yella, d anezmar i yella. Awen-d ziɣ snat tseddarin nniḍen, tura kan, tura kan i yi-cukki Lmasiḥ yect yessewhem-iyi. Di lecɣal n imecgan, Aɛmal Ṛṛusul, Les Actes des Apôtres, ixef wis ṛebɛa.

S yisem n Yasuɛ Lmasiḥ Anaṣari, win akken i tsemmrem ɣef umidag, win akken i d-iseḥya Sidi Ṛebbi si gar lmeytin, s tezmert-is i yebedd wergaz-agi zdat-wen tura. S yisem-is i yebedd wergaz-agi zdat-wen. Dagi anwa i d-ihedṛen? I d-ihedṛ

d wat Isṛayil meṛṛa belli s yisem n Lmasiḥ anaṣari, s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, win akken i tsemrem ɣef umidag, win akken i d-yesseḥya Sidi Ṛebbi seg lmegtin, s tezmert-is, s tezmert i yellan deg yisem-is, i yebedd urgaz-agi tura sdat-wen yeḥla.

Si lmut, seg wayen akk ndiri, seg wayen akk si tgelda n cciṭan, si ddnub, si leqyud n ddnub, leqyud n lmut. Kk win ibɣan ad imuqel neɣ ad yaf annect-agi nparṭaǧ-it-id s leɛnaya n Lmasiḥ. Mi dagi nwali, Buṭrus illan d rrasul neɣ d anelmad n Lmasiḥ, ak iqqar Iman kra win ay indhen s yisem si Rebbi ad yettuslek. Iwqqa tineggura ɣef ay d-ihedder day. Iwqqa tineggura ibdan asmi d-ilul tmezgida. Ad nuɣal ssixef wis rebɛa tura ad nwali isem n Sidi Rebbi i yiswisan anda d anwat. Halleluya! Wugad ak iqqaren lmasiḥ mačči d Rebbi ad sersen imikṛus wis aheddren. Wugad yettxemim belli lmasiḥ d nnbi d Nebi kan, d ṣṣeḥ Lmasiḥ, yexdem ccɣel n Nebi. Ma netta d Ṛebbi n Anbiya. S ṛṛuḥ-is i d-caren akk Lanbiya, akken t-id-yenna Buṭrus. Tura kan wali belli deg isem n Lmasiḥ i yella ḥellu, i yella leslak. Apa nwala belli kra n win anda nessi isem n Sidi Ṛebbi ad yettuslek. Aṛwaḥ tura nwali isem-agi n Sidi Ṛebbi. Nwala belli Sidi Ṛebbi ibɣa ad d-ibeggen isem-is i ugdud-is, i warraw-is. Ad nwali tura isem-agi d anwat. Buṭrus ad nwali ad d-fagi bac ur nesɛaraq. Ilaq ad ẓren belli kunwi s wat Isṛayil meṛṛa, kunwi Swati Salma, beli s yisem n Lmasiḥ Anasari, win akken iṣmam ɣef umidag, win akken i d-yesteḥya si daɣ bis gar lmegtin, s tezmert-is i yebdu urgaz-agi, tura zdat-wen yeḥla. D netta af i d-nnan tira iqedsen, d aẓur-nni iḍeggren teḍgan kenwi ay ibennayen, i yuɣalen d aẓur i yeṭṭfen lebni. Muqlet ay atmaten, acu ad d-nini di tseddart-agi, ad tt-nessebleɛ.

Acu yeḍran mi kecmen s axxam n Zaci? Lmasiḥinis n leslak ikecmen-d s axxam-agi ass-agi. Halleluya! Akken d tida msellek. Donc, baci ad d-ɛaceḍ leslak n Lmasiḥ, laq ad tissineḍ. Laq ad ẓeḍ danwat yisem-agi s wis ad tendheḍ. D isem n Rebbi yeddren. D Yasuɛ Lmasiḥ i d-ibeggen

Ixef wis tlata, taseddart seṭṭac. Ɣas s tidet acḥal meqqret lbaḍna n Lmasiḥ yellan d ssebba n liman-nneɣ, win akken i d-yusan s ṣṣifa n umdan, ɣef i d-icehhed ṛṛuḥ iqedsen, tɛeǧǧbent deg-s lmalaykat, yettwabeccer leǧnas umnis di ddunit meṛṛa, yettwafed s tmannagt tameqqrant. Ad t-id-nwali s teṣtrumit.

ad iliɣ yid-s di ccedda, ad sǧehdeɣ, ad tɛuzzeɣ. Walam, ad sǧehdeɣ, ad tɛuzzeɣ. Wi sseǧhaden di lɛehd aqdim akked lɛehd ajdid, d Lmasiḥ. Walakin di Icɛaya

I bɣiɣ ad zuxxeɣ axir s lqella n tezmert-iw, i wakken tazmert n Lmasiḥ ad tezdeɣ deg-i. Ɣef wanect-agi, ferḥeɣ mi ara fecleɣ, mi ara iliɣ di leḥres, di leqher, di leḥzen, di cceddat, neɣ mi ara iyi-reggmen ɣef ddemma n Lmasiḥ. Axaṭer mi ara fecleɣ, imiren i ǧehdeɣ.

Wi d-irran laẓar ɣer tudert, yerna-yas ussan ɣef wudem lqar. D Lmasiḥ, in-as a Laẓar, ffeɣ! Neɣ Laẓar, qum! Anwa i d-iseḥyan mmi-s n taǧǧalt-nni neɣ yelli-s n Jayirus? Yayirus. D Lmasiḥ!

ad ilḥu deffir-s axaṭer Buṭrus yella ihedder akked Lmasiḥ. Iwala Yuḥna ad ilḥu deffir-s. Anelmad-agi d win akken i yeknan ɣer Lmasiḥ asmi llan tetten imensi, yenna-as a Sidi, anwa ara k-ixḍan? Deg swaya-agi ad nẓer belli d Yuḥna

Ma bɣiɣ ad yidir alamma d asmi ara d-uɣaleɣ d acu i k-yecqan? Kečč tebɛ-iyi-d kan. Tebɛ-iyi-d. Tura mačči syin a Lmasiḥ, i Buṭrus, ini-as ma bɣiɣ Yuḥenna-agi ad iɛac alamma d asmi ara d-uɣaleɣ. Yak Lmasiḥ yesɛa tazmert ad d-ifk i umdan ad yac leqrun mi yehwa-yas.

amek i yura di Ephésiens 2 Effasus ixef wis sin taseddart setta neqqim deg yigenwan akked Lmasiḥ xas sɛli axaṭar yessen isem-iw wa ad tendheḍ ar ɣur-s ad k-d-irr awal axaṭer tẓid d anwa-t teḥwaǧeḍ ar ḥellu ad tendheḍ s yisem-ines

yernu nsiɣ i aɣ-yettṛaǧu kra aql-iyi s ṭebṭuba win ay d-yeldin tawwurt ad ččeɣ yid-s netta yid-i ok ilaq ad ten-issin ayetmaten di lɛehd aqdim yenna-k ad d-beggneɣ ad d-beggneɣ isem-iw agdud-iw ad yissin isem-iw di lɛehd ajdid ibeggen-d isem-is di lmasiḥ di lmasiḥ beggen-d anwa-t d yasuɛ lmasiḥ d rebbi yeddren deg isem-agi i d-kkan nnig yismawen merra. Isem i yugag yellan leslak. D wagi afay ad nehder ṣṣbeḥ tameddit. D wagi afay ad nazzel ṣṣbeḥ tameddit. D wagi umi ad nidir ṣṣbeḥ tameddit. Kker zwi aɣebbar a gma weltma, anga telliḍ Lmasiḥ a k-d-yessawal. Ndeh s yisem-is ad tusellkeḍ. Leqyud n ddnub a k-serḥen, leqyud n lmut a k-serḥen, leqyud n lehlak a k-serḥen a m-serḥen, leqyud n ccwal a k-serḥen a m-serḥen, leqyud n ssekṛan a k-serḥen, leqyud la diparisyon a k-serḥen, leqyud n iḥeckulen, leqyud ken sihwa ad ilin, ma tendheḍ s yisem n Lmasiḥ, d tin anda Ṛebbi yeddren, ma ad d-tezziḍ ɣur-s, ad tettuselkeḍ, xaṭer d wagi i d isem-is.